ma kawuono kapok i subscribe wakwayi ni mondo i subscribe kendo iwe comment ni piny kacha kendo inyisowa gima iparo kuom videos gi ma en host maru nyasiaya kawuono wadhi mbele gi episode marwa ma pile pile ma juma ka juma mar rito udi Hehehehe yes warito udi nikech udi ema loso dak koro mago episodes mag rito udi to rito udi episodes gi nitiere topics mabedo recommended gi fans nitiere topics mabiro kokalure gi weche matimore e social media kata e kor piny to nitiere moko mabedo recommended gi friends ga manyisa ni kawuono lose video e topic ni Kawuono adwa loso video e topic mar gik matimore. Kisebedo ni in ng'at moro ma nenoga news kaka mba neno news, kata ineno gik matimore kawuono, nitiere sani so many cases ma nyithindo bedo abused, especially nyithindo ma nyiri. Chon nyiri li, kende ma nibedo abused, nyithindo ma jowuoyi nok bedo abused. Lakini kama koro piny ochomoni, nyaka nyithindo ma jowuoyi bedo abused. dhu, ina, giwacho gi Kiswahili ni dhu, dhuluma ya kijinsia. Koro nitiere so many types of abuses matimore. To ng'eny gigi gin gik matimre e udi. Gin gik matimore e udi kata kuma wadake. Iyudo ni nyathi seche moko otimne anjawo gi ng'at ma en relative. Relative ni nyalo bedo step father, onyalo bedo uncle, onyalo bedo cousin, onyalo bedo japuonjgi, onyalo bedo yuore. Koro ing'e ni magi gin gik ma i ot, to nyithindo gi ling' godo, moloyo to nyithindo ma nyiri. Nyathi ma nyako seche moko osetimne gigi e ot modake seche moko nodhi odak gi nyamin gi to chuor nyamin gi ni nitiere kaka nitiere kode to kaka onyis nyamin gi be otimore nade be tek seche moko nyathini ne en nyathi mane ng'ato onyuolo kapok okende to dhi otedo godo koro baba gi matin ni timo ne gigi to ok onyal timore nade ok onyal wacho Koro ing'e ni min gi okia gik ma dhi mbele. Moko be timore gi cousins, moko be jopuonje. Nitiere jonyuol ma hire ga jopuonje kata engage jopuonje mondo otim ne nyathi tuition ama nitiere moko ma matimore kata mana e skul kuonde ma nyithindo some. Kata ginyalo winjore gi japuonj to japuonj tere e lodging to timore nade? to riwore kode. Magi gin gik matimore. To ng'eny gigi wafwenyoga ka koro ich oseneno. Koro gima kawuono adwaro ni mondo wapuonjre kata mondo wawuoye, ere kaka inyalo ng'eyo ni nyathini itimone timbe mag anjawogi kata kok owacho? Namba one, range moods mar nyathini. Nitierega change of moods eh? Yes, nitiere nyathi ma nyako ka pong' to bedo gi moods lakini machicha ok en mapile. Ka ne en nyathi ma ne en social kata outgoing kata nobed mana nyathi mamuol, tibiro neno ka koro en nyathi ma koro en withdrawn, en closed ama ok ok odwar kata ni owuo gi ji. Yaani odwaro adwara ni mondo otimre nade obed kende. Mano nyathi ma nitiere gima chando e iye ma kinono maber tibiro yudo ni seche moko en nyathi mosebedo ang'owa, mosebedo abused to ok onyal wacho. Koro mae en achiel kuom yo minyalo ng'eyo ni nyathini ok en ang'o, ok en sawa. Ka en nyathi madhi sikul, tibro neno ka osiepege mane owuotho godo chon tinde ok owuoth godo. To timo be koro ok otim maber kaka notimo ang'o, e sikul. To ka e ot modak godo no ng'at matimone timbe mag anjawo no nitiere, tibro neno ka otemo bedo gi distance between en gi ng'ani. To mae en yo achiel ma nyithindo moko withdraw godo. To nitiere be category mar nyithindo moko ma kosetimne gigi to koro ong'iyo godo ma koro en be koro gigi oneno ka en gima normal kendo mitne kendo ok obi wacho, en en aena sawa, gigo otimo atima. Mae be en category mar nyithindo moko nikech ng'ama obedo abusive onyalo withdraw ama koro onyalo weyore. Koro obochiwo ne ng'ato ang'ata, ochiwo ng'ato ang'ata mobiro yani moyie donjo ochiwo achiwa. Yo machielo minyalo ng'eyo godo ni nyathini obedo abused Moko koro bedo ga emotional. Nitiere topics ma kiwuoye sana sana mag abuse go, kata ka ne watch kata TV to neno ka gimoro otimore machalo kamano, kata ka ne owinjo ka ugo mbaka no to gichako achaka ywak. Nikech koparo ni gini osetimna. Ma en, mae en yo mar. wayudo ga godo nyithindo gi sana sana ka in kwa group mar session seche ma wapuonjo ga adolescents nyithindo ma nyiri mar adolescent koro samoro ipuonjo gi kaka ng'ato onego bed ni ritore kaka nyathi ma nyako onego bed ni timo kata kobedo raped kata kobedo kotimne gik mag anjawo go kata kobedo defiled gik machalo kamago tinyise ni onego bed ni timo kama kama kama kama kama ineno kaka ochopo ga topics go to gin gichaka chaka ywak kata pok gitim ang'o kata pok giwuoyo. Kata ka ne ji goga mbakano, to ibiro neno ka emotions gi koro timore nade? Wuok oko. Yo machielo minyalo ng'eyo ni nyathini bedo abused, attitude. Koro oger agera gi ji te, oger gi ji te, ok odwa ji te, koro attitude ne rach. En aena ng'ama osiko asika ka ger, kata mana gimoro mathis kama, timore nade? chwanye kata duoka ge be koro ok bed maber ahinya yani en attitude ma en too aggressive yani oger moro ma too much nitiere ger moro minyalo wacho ni normal ma en ga ng'ama ger kata lelo bla bla bla but mare no koro en ma ma too much moro mok normal cha mano is another way Another last way ma inyalo, to ok magi kende nitiere yo mang'eny. Another last way ma inyalo ng'eyo godo ni nyathini bedo abused en ka giringo. Nitiere nyithindo ma okia vumilia, to nitiere nyithindo ma vumilia to koro koseingogi to gitimore nade? Giwuok. To ok onyal ringo noringo chuth, onyalo ringo ochako obedo gi habit moro ni odhi kia kawaigi, odhi kia kure, odhi kia kure ama. owuok awuoka. E kinono maber tibiro yudo ni samoro nyathini nitiere gi element mar ang'o mar abuse. To nikech ok onyal fight back to ok onyal chung for him or herself, man oneno mana ni the only way en timo ang'o en ringo. Penjo moro subscriber na nopenjo ni ang'o mamiyo ng'ato ma dichuo kata wuon nyathi kata stepfather nyalo defile nyathine. Mano penjo ma kata an akia. Ok a understand. Kata ka luwore gi background ma wadonge, kata an kaka adonge gi a normal human being ma pache be tiyo atiya maler, nyathi ma nyathini to ok onego bed ni iriwori godo. Mano en tim marach. En tim marach kendo en tim ma anyalo mana wacho koro ni awach kata akia ni awach ni jachien. Nikech mae nyathini. Inyalo kata mana dhi manyo nyako oko, nyiri ng'eny oko, nitiere jo parking, nitiere ochode, nitiere jok ma be ginya miyi kata nitiere joma be dwaro mana osiepno, nitiere joma nyalo bedo abeda ready kata nindo kodino. Koro tiende mano gima nyalo miyo ng'ato defile nyathine kata watne, relative, nyathi mapod tin, an ok a understand lakini en tim marach nikech timbegi gi damage nyithindwa. Ma e gima kosetim ne nyathi to mano permanent damage. Gini obro dongo godo, obro bet godo for the rest of their lives. To ng'ato ang'ata ma watch video ni, kisebedo victim mar defilement kata victim mar riwruok kata victim mar timbe mag anjawo go, to ng'e ni it is not your fault. It is not your fault. Many ka en gima pok ni no i heal from to it's, it's always good mondo imany ng'ato kata therapist minyalo wacho godo gigi mondo owuog e chunyi mondo igol e system mondo ibed healthy the scars to pod bro dong lakini inside ibro bedo healed but adwa nyiso ni it is not your fault to wan be wawegi kuonde ma wadake gi neighbors gi friends kata mana kuonde mwatiye kapo nono ni notice ni nitiere nyathi moro kata ng'ato mobedo victim mar gigi to wakonygi mondo wachung'uru kode apuonjoga nyithindo gi adolescents sana sana adolescents gi mine adolescents ka oting'o boys gi girls. Watemo puonjogi the right way ma they can stand for themselves, wapuonjogi about ginene, sexual abuse, wapuonjogi about kaka ng'ato nyalo ritre, gik minyalo timo, Kaso nyithindo ma jowuoyi be wapuonjo mondo obed responsible kendo kaw responsibility mondo chieng' moro kata ka gibedo joma dongo in the society they can make good choices mondo kik gibed nyithindo madongo to ka gibedo chwo to gineno anena joma mine kata women kaka sex objects. Koro mae e topic mane aneno ni a handle kawuono. En a heavy topic but mae en gima timore. Nyithindwa sani bedo abused e rate mamalo. To gima lit gi the most painful part manyisou kawuono nikech ase handle cases gi mang'eny. Most of these things gin gik matimore ei udi kuma wadake. Watni mineno ikelo bet odi kanyo mibiro puonjo no kata mibiro dak godo no, mano gi nyathini ma nyako. Cousin no, nergi no, japuonj mi trust godo madhi timoni tuition no, magi e kuonde ma abuses wuoke. to wakia. Nyathi mobedo abused ok biga wacho. Kin ema wachi to en ma is very close with the mother. Very close. Very very very close. To ng'enywa wang'eyo sani kaka schedule chalo gi kaka ji odich, ji dhi kure, ji dhi kure. Jonyuol odich onge time, idhi tich, nyithindo dhi sikul. time onge munyalo bond godo mondo create that relationship koro by the time ming'eyo gini to nitiere nyach kata nitiere ich achiel kuom gik moko ariyogo tibo yudo ka gini ne en gima nosegatimre chon kata en gima osegabedo katimo ang'owa katimore koro let us be keen wabed keen gi jok mwadak godo e ot wabed keen gi nyithindwa manyiri to nyithindo ma wuoyi be sani bedo abused Sani nitiere gimoro modonjo ni somit sodomi giluonge gi Kiswahili ni kumendana gimenda gimendana. Mae be sani nitiere itimo ne nyithindo ma jowuoyi. Mae to ng'enyne ok timre e udi mwadake, ento ng'enyne titime gi jo oko. Koro seche mineno ka nyathini ma ji wuoyi en omako osiep gi jirani moro kanyo ma too tight ma wuoyi wadgi neno ni en wuoyi no, bed keen, bed e keen e uhusiano no. Nikech seche moko inyalo ket nyathini e gik ma nyathini di nok otimore nade? Nok odonji. Kata inyalo mi nyathini bedo gi mental. problem kata inyalo mi nyathini koro bedo gi trauma mabiro tieko ndalo mang'eny mondo otimre nade mondo owuogi. Koro wabeduru kin gi nyithindwa. Mano e video ma kawuono. Otherwise, aherou so much. Thank you so much for your support. New subscribers, welcome to Siaya 254 family. I appreciate you. I love you so, so, so much.